Минем янымда кунакта Кыямовлар гаиләсе, әтиле уллы Кыямовлар. Сез Базар дөрес җавапны коткарганнар. әйттегез бит инде менә. Шулай ма? Дөрес О, җавапны yes, әйтәчәк yes, тә yes, ул yes, бит. yes. Дөрес җавапны бирде, мин угыз дип уйлаган имеш. Стәгъфирулла тәб. Әл-Гаяза билләһир рахман. Бу шулай ук бик җиңел сорау булды инде, шуңа күрә бер балл гына бирәм. Җиңел димәс идем, кайбер э, шоу-бизнес вәкилләре җавапны шуны ук тапмаслар иде дип уйлыйм мин менә мәсәлән. Юк, мин биреләм, мин бу сорауга җавапны белмим. Туфан Миңнуллин әйтмешли, мин болай рисвай булганым юк и бу хәдер. Кеше алдында хорга калганым юк.
Ул хатын кыз исеме.
Әстәгфирулла. Аны белмибез потому что. Ә кибетчене беләбез. Но киемнәре бар. Ул кыз әле юк дисәм. Күптәннән былай теге тренировка мозгов дигән әйбер юк иде. Әйе, баш миен тонуста тотыр өчен. Сәләм, сәләм, ниһаять безнең бомбатоның чираттагы чыгарылышы, җиңне сызганып эшне башлап җибәрик әле. Һәм бүгенге чыгарылыш безнең гади генә түгел, чөнки минем янымда кунакта Кыямовлар гаиләсе, әтиле уллы Кыямовлар. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллага шөкер, әйбәт. Сез әзерме?
Дип уйлыйбыз. Менә алга таба күрербез. Әйдәгез, мин таныштырып үтим әле сезнең белән. Минем уң ягымда Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Илдар абый Кыямов. Һәм минем сул ягымда эстрада артисты, журналист Идел Кыямов. Абый дип эндәшмәсәм була бит. Була. Сәлам, сәлам.
Э, сез кайда килгәнегезне беләсезме? Без килгән идек, э, буын батыл дигән тапшыру икәнен беләм. Кагыйдәләрен белмисез?
Кагыйдәләрен белмим.
Кыскача гына аңлатып үтәм. Безнең монда 10-11 тирәсе сорау булачак. Ничек бара инде? Һәм ул сораулар кайберсе катлаулы, кайберсе җиңел, әмма менә Шундук җавап биреп була торган түгел. Бу нормально, куркыныч түгел. Сез әкренләп уйлый-уйлый, үзара сөйләшә-сөйләшә дөрес җавапка чыгарга тиеш. Әмма сез бер-берегезгә каршы, моны онытмаска кирәк. Һәм дөрес җавапка берничек тә чыгып булмый икән, һич югы кызык җавап биреп карый аласыз яки логик яктан аңлатылган дөрес булмаса да кызыклы җаваплар бирә аласыз. Аның өчен бал булачак. Бер сорау икебезгә бер юлы биреләме, яисә аңарс бер сорау, миңа бер сорау? Ансы да бар, әйе, күп сораулар сезнең икегезгә дә бер үк сораулар биреләчәк, әмма тапшыру барышында мин сезгә бер-берегез турында да сорау бирәчәкмен, ягъни сиңа Илдар абый турында, сезгә Идел турында. Әзерме? Дип уйлыйбыз. Башлап карыйбыз.
Һәм азакта кем иң күп бал җыйган, без шуны беләчәкбез дә, аңа бүләк алыр өчен махсус аерым сорау бирәчәкбез. Ул кешенең үзенә генә. Менә бит. Аңлашылды? булачак.
Бүләк сер. Әмма кактус түгел, ансыр түгел. Кактус бирмәскә булдык. Яхшы. Беренче сорау.
Э, авылда үскән кешеләр козларның нинди усал булыр булу була алуларын белә. Әй бит инде. Алар бигәрсез, алар курыкмыйлар үзләреннән, күпкә зуррак хайваннардан да. Аларның колаклары яхшы ишетә, күзләре яхшы күрә, йокылары бик сак. Һәм аларның менә шушы үзенчәлекләрен истә тотып, Кытайда аларны ничек кулланалар? Тулаем Кытайда түгел инде, бер урында. Ничә Кытай уйлыйсыз? кызлары белән күптән түгел э, тө- төшке аш ашаган иде, шунда сорыйсы калган. Ләкин бүтән әйберләр турында сораган идек. Минем белүемчә, аларны турыдан-туры вазыйфасы белән пичкә тыгып пешереп, китайский утка дип аталамы соң, Ходаем, Пекинская утка. пекинский Пекинская уткамы утка. шул рәвештә пешерәләр. Менә аларның сак йокылары да бөтенесе шунда керә торгандыр инде. Файдалы, файдалы. Аларның ит ит иттә менә ит сыйфатына нитәме? Тәсир итәме аларның сак йокылары? Башка бер эштән юк бит бәгыр, э, аларны теге сакчы итеп кулланалар дисәң алдармын. Алдамыйсыз?
Ничектер каядыр бер казлар коткарган әйбер булган, ул Римдамы, Грециядәме? Римда, әйе. Римда булган казлар коткарган.
Сез дөрес бит инде менә. Шулаймы? Дөрес җавапны әйтәчәк. Шулай сүз уңаеннан гына сез дөрес җавапка чыктыгыз. Әйе, аларны сакчы буларак кулланалар. Чөнки алар тизрәк тавыш күтәрәләр берәр карак керә калса. Әйе. Кешене тиз уяталар, кыскасы бик файдалы җан ияләре. Сезгә бу сорауга җавап өчен бер балл, чөнки ул кадәр катлаулы сорау түгел иде бит инде. Әйме? Ну, как сказать. Дәвам итәбез. Икенче сорау, монсы бәлки тагын да җиңелрәк булыр. Май чабу бәйрәмендә Масленицада ни өчен э, түгәрәк формада блиннар пешерәләр? Каймак. Чөнки ул кояш формасында, кояш бәйрәм. Әйе. Бик җиңел булды бу. Ярты бал гына бирер идем, ярар, бер бал, шулай ук бер бал. Өченче сорау. Ә кыймакны журналистикада этнография укымыйлар бит, каян беләсең син аны? Жизненный опыт. А, все понял. Бу җан иясе үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр сөйләр иде. Тыңлыйбыз. Ислам диненең миңа мөнәсәбәте билгеле. Ә менә Библиядә минем турында бар тик бер генә тапкыр әйтелә, һәм анда да мөнәсәбәт билгесез. Австриядә мин лаеклы ялга чыгып пенсия ала алам. Җир йөзендә минем аркада 33 төр җан иясе юкка чыккан. Без мәче песи. Әйе.
Бу бик ансат бара әле. Дөрес җавапны бирде, мин угыз дип уйлаган имас. Тәгъфирлы тел. Әлгаяза биллахи рахман. Дуңгызны уйлаганым. Димәк, менә яшь буын әйбәт шул. Акыллырак. Зиһенлерәк. Әйе. Эләктеребрәк алалар. Бу шулай ук бик җиңел сорау булды инде, шуңа күрә бер балл гына бирәм. Җиңел димәс идем, кайбер э, шоу-бизнес вәкилләре җавапны шуны ук тапмаслар иде дип уйлыйм мин менә мәсәлән. А, кунагыннан да тора. Әлбәттә. Әлбәттә. Ярар, ярар. Мин борчылган идем, артык гади сораулар әзерләгәнбез дип, димәк, эш бездә түгел, эш Сездә. Кунакта. Сезнең кирәгеннән артык акыллы булуыгызда. Дәвам итәбез. Өченче, дүртенче сорау һәм бу сорау Илдар абый сезгә Идел турында. Тыңлап карыйк. Менә миңа бик кызык. Яки сез шундук җавапны әйтәчәксез, яки бөтенләй белмәячәксез инде бу сорауга җавапны. Иделнең ВКонтакте битендә статусында нәрсә дип язылган?
Сез аннан сорагыз ул ВКонтакте белән башка социаль челтәрнең исемен аера микән? Аермасы нәрсәдә дип.
ВКонтактега минем кергәнем юк. Ну сез бит инде блогер.
Ансы шулай. Ну блогерлар бит алар төрле була. Әйе.
Аннары алга таба бер подсказка әйтермен. Аңарча әйдәгез уйлап карагыз. Идел нәрсә дип яза ала? Анар сорам әле үзеңнән дә нәрсәгә син алай дип яздың? Уйлый торам әле шул җавапка сорау. Ул синең күптәннән тора бугай. Әйе, әйе.
Юк, мин биреләм, мин бу сорауга җавапны белмим. Туфан Миңнуллин әйтмешли, мин болай рисвай булганым юк бу хәдер. Кеше алдында хурга калганым юк.
Ул хатын-кыз исеме.

Луиза Фәрик Аскарованың Әйе, әйе. Әти белән малай. Коннект. Әйе, син э, авызың белән әйтеп бирдең дә җавапны. Коннект булды инде бу. Бер бал, бер бал бирәм. Хәзер әйдә аңлату нисеңә төшерү нәрсәгә? Э, бу үзегез дә әйттегез, статус күптәннән тора дип, э, күптәннән тора микән ул бер армиягә киткәнче куйганмындыр мин аны, ул 15 елдан бирле тора. Е, мин андый искә берлә карамыйм инде. Мин современный журналист бар, бу что, конечно. вот унбишенче елны куйганмындыр э, тарихы э, русча әйтик историясе тетрәндергеч мөнәсәбәтләренә хәсән туфан белән луиза сәриясгар шуңа нәрсәгәдер куйдым да менә шундый хатыннар да булган икән дигән мин аны соклану буларак кабул иттем ну менә мин дә шул сокланып сокланып куйган идем яхшы кстати что то шутранды ушел Ярый. Рәхмәт.
Бер бал Илдар абый сезгә. Дәвам итәбез. Әлеге сүз, әлеге әйбер борынгы инде Европада шулпа, сыеклык мәгънәсен йөрткән сүзгә барып тоташа. Аның ак, кара һәм кызыл төрләре бар. Сүз нәрсә турында? Монсы катлаулырак булачак инде. Тагын бер тапкыр, repeat please. Әлеге сүз борынгы инде Европада шулпа, сыеклык мәгънәсен йөрткән сүзгә барып тоташа. Аның ак, кызыл һәм кара төрләре бар. Сүз нәрсә турында?
Так, ак, кызыл, кара сыяклык шулпа.
This is soap? Maybe. Э, I'm understand. Лапша, борщ, и карасын белмим ансын. Сез ош дип әйтергә телисез инде. Мин дөресен әйтмәм, вообще сорауны аңламадым. Соус түгел микән?
Соус нинди дә булса түгел микән? Ә карасы нәрсәдән булырга может? Икраны болгаталар да соус ясап ашыйлар. Ул да кат. Икраны булгатканчы икра итеп ашаргамы ул?
Болгатып ашар имәсен. Шул җавапка туры килсен. Юк, юк, юк. Так.
Шулпа сүзенә бәйләнебрәк карагыз әле. Әйдәгез, бу Әйүк, ашамлыкның исемен әйтергә Бу ашамлык, әйе, бу ашамлык. Шулпа сүзенәрәк бәйләнеп карагыз әле. Крем суп.
Крем? Юк. Шампиньоннан, нидән? Юк. Юк.
Язу карасы. Чернила.
Юк. Ашый торган әйбер бит инде.
Тагын бер тапкыр укыгыз әле. Кисел?
Юк.
Метр 85-кә зарык барып җитә просто. Инде Европада әлеге сүз шулпа, сыеклык мәгънәсен йөрткән тамырга барып тоташа. табарга. Аның ак, кара һәм кызыл төрләре бар.
Илдар абый белсә генә. Шулпа, шулпа тирәсендәрәк йөреп карыйк әле һәм биологиягә бәйле, эволюциягә бәйле. Шулпа, эволюция. Кан төрләре?
Юк, аштырган әйбер бит инде. Ашага да ярата торган кеше инде, но андыйны ашаганын бик күрәсең. Бар, бар, бар.
Ну, Кызыл шара.
Эволюция, шулпа.
Шулпа, эволюция.
Шундый термин бар бит.
Первичный бульон дип аталамы соң ул? Менә шул яралгы.
Юк, яралгын ашамыйлар.
Мин үземне теге математика дәресләрендә 6 класста утырган кебек хис итә башладым. Башым көзән җыера, ә мәгънә чыгара алмыйм. белмим аңламыйм нәрсә турында сүз барганын ә эшләргә кирәк икәнен беләм ә шуңа күрә көзән җыера аңламыйм юлын белмим әйтә алмыйм аңламыйм әйдәгез бер бик зур подсказка ул аш ну аш икәнен аңладың да ә нишләп аның ак кара әни кисәл дип утырасыз бит әле аш ник соң аның ак кара кызыл төсләре буласын почему анда салына торган әйберләргә карап ул әйбер эволюциядән кал ителәме
юк юк юк мин аның сүзенә бәйләп әйткән идем шулпа Һәм менә шул эволюциянең башлангычы судан башлана бит инде. Һәм суда хәзер
первичный бульон.
Бик җиңел генә бардыгыз, бардыгыз да. Ну, әйе, бу катлаулы сорау, чынлап та. Ну, бу катлаулы инде, конечно. Бу что где когда белгечләр өчен әйбәт. Монда ихтыярга шалтыратырга кирәк безнең өченче Кыямовка. Әйе, ул төп төгәл җавап биргән булыр. Может быть. Дип уйлыйм. Дип уйлыйбыз. Анда салына торган әйбернең төренә карап. Ә, борыч.
Борыч түгел.
Кара борыч, Борыч, кызыл борыч. Аш дим бит.
Ну, аш. ашка борыч салалар исен. Что? Ну, Но яшьләр алай салмыйдыр инде төрләре- хәзер, может. Алай төрләре юк аның.
Ак, кызыл, кара.
Бәрәңге андай булмый инде, ходаем. Ну, Токмачны ни, күп буямыйлар. чөгендер.
Кара чөгендер күргәнем юк. Б-

Балыкның төрләренә карап. Дәк хәзер яңадан сорауны укыгыз әле. Әйдәгез, әлеге сүз борынгы инде Европада шулпа сыеклык мәгънәсен йөрткән тамырга барып тоташа. Аның ак, кара һәм кызыл төрләре бар. Ак, кара һәм кызылны якынча аңлыйсызмы инде нәрсәгә ала икән? Балыкның сагыш төсенә карап.
Әйе. Но кызылында нәрсә дип уйлыйсыз? Лосось.
Әйе.
Или ни, нәрсә икенче төрле кызыл балык, форель. Әйе.
Уха бик яратабыз без, конечно. Без бит өч төрле балыкны бергә пешерәбез. Шуңа гына утырабыз без. Ә. Без өч балыктан пешерәбез уханы. Безнең кара да алмый, кызыл да алмый, ак та алмый. Төссез була, шуңа күрә без барып чыга алмыйбыз. Рәвешә. Без өч балык пешеп пешерәбез. Төссез уха, яхшы. Безнең инстаграмнарны карасагыз, иләмне мәсәкәй. Инстаграм биргә ярамый дип пишик. Туган сорау иде инде ул.
Юк, Инстаграм диергә ярамый, перепиши. Ярар, әйе, безнең социаль челтәрләрдә. Без запикать итәрбез шул сүзне. Әйе, лучше перепиши, а то нитер китәрләр, сияжска алып китәрләр аннары, Алла сакласын.
Алтынчы сорау һәм бу сорау Идел сиңа. Ага.
Илдар абыйның 2014 елгы интервьюсыннан өзек укыйм. Һәм син анда бер төшеп калган сүзне белергә тиеш. Э, өлкән сыйныфларда укыганда маннур саттаровның кино караганда шигырен үзем әзерләп ничәва гына номер эшләнде шуны укып бәйгедә җиңгән өчен бер нәрсәдер биргәннәр иде син беләсең бугай инде җавапны елмаеп утырасың әнкәйгә шуны бик зур шатлык белән кайтарып биргәнем хәтеремдә
кайтарып биргәнем значит ул вернул Юк инде. Юк, юк. Менә шулай дип әйткән иде инде. Бүләк, бүләк иткән.
Та.
Әнине бу әйбер сөендергән инде.
Тукыма.
Тепло. Әй, шул тирәдәрәк. Күлмәк.
Юк.
Юк. Юк, тукыма тепло.
Тукыманы тегеп бетерә иде. Минем бүлмәдә торды ул озак кына. Чынлап.
Кулъяулык.
Юк, монда түгел инде, авылда.

ә, дәвам итик безнең сораулар күп калмаган икән инде җиденче сорау европадағы бер кибетләр челтәренең директоры кыйммәтле товарлар урнаштырылган киштәләр тирәсендә идәнгә эре плитка урынына вак плитка җәйдерә ни өчен кыйбатлы әйбер төшеп китсә шәлпәрәмә ватылмасын өчен вак плитка ул нитәдер арзангарак килә
Вак плитка, может, смягчает удар. I don't know. Әйбернең күләме, күләме мәйданы зуррак булган сайын ватылу ихтималы да күбрәк. Сез моны уйлап чыгардыгызмы? Өстен өстен басылып төшкән әйбер сынарга мөмкин. А, кечкенә экономнырак була.
Әйе, ансы ударны ныграк күтәрә инде басымны әйбер төшкәч ватылмый. Әйе, менә аның фикерен генә мин нитәм, развиваю. Мин вариантны. Ну, бу логик яктан кызыклы яңгырый, берәр бал бирәм, әмма дөрес җавап түгел. Ну, без тукта әле, уйлыйбыз бит бер җавап. Юк, юк, дәвам итегез сез.
Дәвам итик.
Кыйбатлы әйберләр ни? Ә нәрсә кибете бу?
Бар әйберләр сатыла торган нидер гипермаркет инде. Азык төлек тә бар. Кыйбатлы товарлар киштәләре төбендә вак мозаика җәйгән, әйме? Плитка. Әйе.
вак мозаика булса бәлки нирәктер кергән кешегә комфортнырак шушындый өйдәгечәрәк атмосфера җайлырак нирәк тегесе зур э, мәйдан алып тора торган булгач ничектер офиста гаражда нидә кебек эстетично түгел дисезме юк э, нирәк комфорт ягыннан инде менә вак плитка булгач ничектер өйдәгечәрәк менә сездә вак плитка җәйли домашняя обстановка вак плитка гомумән аны җәю кыйбат кыйбатрак Бар әйбердә кыйммәтлелек атмосферасын тудырсын өчен дисез инде. Юк, өйдә кечерәк булсын дип, кеше тап, покупатель күбрәк булсын, маркетинговый ход. Шушындый.
Ул маркетинговый ход, әйе, әмма... Мин вариант түгел. Әйе.
Менә маркетолог булмагач белеп булмый шул малай. Үзең журналист булгач, Алар бит инде әтең маркетолог булмагач.
Сатучыларның кыйммәтле товарларын күбрәк сатып алуын телиләр.
Менә җәлеп итәләр инде шуның белән. Ничек?
Өйдәге атмосфера тудырып, менә хәзер дә бит кибетләрдә музыка кабызып куялар. Кеше керә дә, тулы кошелегы белән йөри-йөри дә, буш кошелек белән чыгып китә. тегесен ала, монысын ала, кирәкмәгән э, тегендән эләктереп чыга, моннан ого, монда фәлән процентка хатына әйтә, ой, нинди матур савыт, әйдә алыйк әле моны дип, менә шушыны алып чыгалар, менә шулай йөриләр акча туздырып. Әйдәгез күз алдына китерәбез, менә ки, сатып алучы кибеткә керде, тележка алды һәм китте кибет буйлап. Этеп. Тележка белән йөри дип уйлыйк әле. Ә. Ватып җибәрмәсен өчен. Зур плитка булганда тележка нормально бара. Ә теге вак-вак булса тык-тык-тык-тык бара башлый. Әйе. Бу бара-бара да йолдыз санап тыкылдый башлый да тукта нәрсә булды карана да опа, монда ни бар икән? Ага, ага, туктап карап тора. Әйе. Әйе, ул Но акчасы булмаса ул барбер алып тормый. Ансы әлбәттә инде әкренәергә мәҗбүр була кыскасы. Ул тиз генә узып китә алмый ул урыннардан. Потому что анда барбер күз төшә бит инде тегендә. Әллә ниләр беләсез сез.
Сездән өйрәнергә дә өйрәнергә. Сез дә белдегез. Әйе. Э, димәк, бу сорауга җавабы өчен Иделгә 2 балл бирәбез һәм дәвам итәбез. Э, киләсе сорау. Мин кечкенә вакытта Винкс дигән мультфильм бик популяр иде. Сез аны карадыгыз микән, юк микән, белмим. Карадыгызмы? Караган булсаң, мин мультфильмнарга бик түгел, мин Жил был пес дигән мультфильмны гына яратам. Золотое кольцо. Анда Феялар һәм ведьмалар бар. Феялар яктылык көче белән идарә итсәләр, ведьмалар караңгы көчләр белән идарә итәләр. Хәзер мин сезгә дүрт исем укыйм. Сез шул дүрт исемнең кайсысы фея түгел икәнен белергә тиеш. Тырышып Дүрт исем. Фея түгел.
Фея түгел, ведьма.
Ага. Сез белергә тиеш. Блум,

То есть авазларның яңгырашы журналистика әсәрләрендә дә кулланыла ала, мәсәлән, теге шигырилек ни дип әйттегез бит әле, бая ничектер рифма кебек яңгыр итеп. Менә шундый әйберләргә басым ясап, шуны өйрәнгән бер курста, өченче курста бая хәтерем ялгышмаса, Илдар Маликович Низамовта. Шуңа күрә мин э, сүзнең яңгырашыннан, аһәңеннән, ишетелешеннән чыгып кына интуитив рәвештә генә әйттем, текно түгел микән дип. Теге Айсик, матур яңгырый, Айсик. Безнең үзебезнең Айсик бар, Айсылу. Айсик түгел, Айси. Ассистент режиссер, Айси.
Яра, бакасын. Айси булсын, әйе. Ничектер, нормаль яңгырый, феяларга килешкән кебек. Әйеме. Ә тегесе текна, ул ничектер, резк яра, уна, на, текна, на. Мин дә шулай ярак э, нәтиҗә ясаган булыр идем, карамаган булсам, мөгаен. Менә шулай яңгырашына карап. Исемнәр тагы әйтеп узыгыз әле. Блум, Айси, Текна Стелла. Ага, Стелла.
Нәрсәгә?
Чөнки ул э, ниләрнең э, яхшы персонажларның исемнәре кыска гына анда ялгышмасам. Угу.
Тә, искә төшерим әле. Төрлечә анда, төрлечә. Ну, в основном кыскача бугай. Ну, Стелла, менә минем дә шул э, шундыйрак ассоциация. Мантыйк ноктай назарыннан караганда, дөрес э, шул фикердә миндә. Булым түгел мигән?

Ахыргы сорауларга җитәбез икән инде без. Күбрәк сорау кирәк инде безгә. Екатерина ике чорында кулачные бои. Татарча ничегрәк була икән ул? Йодрык сугышлар. Йодрык сугышларыдыр инде. Дигез йодрык сугышлары дип әйтик.
Популяр була. Һәм 1726 елда Екатерина II шушы йодрык сугышларына бәйле карарлар, кануннар туплап указ чыгара. Менә моны, моны, моны эшләргә ярамый дип. Соңыннан әлеге указларның кайсы берләре фразеологик әйтелмә мәкальгә әйләнә. Шуларны искә төшереп карагыз әле. Нәрс нинди сүзләр булырга мөмкин икән ул? Йодрык сугышы вакытында ниндидер кагыйдәләрнең соңыннан фразеологизмга әйләнүе, мәкальгә әйләнүе.
Сила есть, ума не надо.

Ике күркә талаша, бер үрдәккә тамаша дигән шул түгел? Ике татарча. ике татар булса, бәлки шулай булган булыр.
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Бу кызык яңгыр яме дөрес җавап түгел. Без теге сугышмагач белмибез бит. Без тату. Бей первым.
Сүз белән генә.
Менә бей сүзенә Бәйләп дәвам итегез әле. Анда бей сүз бар.
Бей пока горячо. Юк. Бей. Бей. Бей дигәнне белмидеңме? Бей. Дөресрәге бей түгел, ә не бей. Лежачего не бьют? Әйе.

Берәр сүзен әйтеп булмыймы? Подсказкалар өчен. О, ул бик аңлашылачак хәзер мин сүз әйтсәм. Алар ачык һавада сугышканнар дип күз алдына китерик инде. Әй, ул бездә дә булган инде. Кумдамы, балчыктамы анда? Кабан көлендә бус каткач,

А, пыли, значит, нәрсә дә сибә дә инде, обезоруживать итеп, аннары дөмбәсләп ала инде астан әйбәт кенә. Әйе. Якканчы диген. Мисиңа ничә балл бирдем әле? Ә, кем белгәнде мин математика безнең ни бит, санаган юк, аксый. Өч балл шушы икесен дә әйткән өчен өч балл бирәм. Дәвам итәбез. Һәм безнең соңгы сорау, соңгы дип инде бүләк өчен түгел әле бу. Сез әле көрәш аласыз. Бу әйбернең грек теленнән тәрҗемәсе әби чәче. әби чәче бай берне инде урта гасырларда ук ясый башлыйлар әмма ул байлар гына ала ала әлеге әйберне чөнки ул кыйммәтле була беренче тапкыр аны 1904 елда фея җебе исеме белән күргәзмәдә тәкъдим итәләр бу нәрсә
ефәк юк парик юк
юк юк юк әби чәче Фея җебе дип тәкъдим итәләр күргәзмәдә. Кыйммәтле әйбер була урта гасырларда.
Ашамыйлармы анысын алай гына? Ул әйберне ашыйлар, әйе.
Әйе, әйе. Рафаэлла?
Юк. Тегени, нәрсә әле бездә? Тал кешкәләре? Сез әйе, дөрес якка керенеп чыга башладыгыз, әмма менә шул әби чәче, фея җебе, менә шуннан

Күпләп сатыла чәй көне. Төрле бәйрәмнәрдә, анда сабан туйларда.
Сладкая вата? Әйе. Әби чәче һәм фей җебе. Татлы мамык.
Татлы баллы мамык. Ике балл бу сорауга җавап өчен һәм безнең төп сораулар тәмамланды. Бер генә сорау калды һәм без аны җиңүчегә генә бирәчәкбез. Аңарчы безгә балларны санарга кирәк. Безнең балларны санап хәзер әйтәчәкләр. Димәк, безнең Илдар абый 5 балл белән икенче урында кала. Һәм өйгә кайтып китә.
Рәхмәт. Әфәрин.
Катнашу өчен рәхмәт.
Без сезнең белән саубуллашабыз. Идел 8 балл туплап безнең җиңүче исеменә лаек булды. Ага. Әфәрин. Э, ничек сезгә сораулар кызыклы идеме? Үзегезне ничек хис иттегез? Сөйләп бирегез әле. Мин бераз борчылдым сезнең янда. Сез борчылдыгызмы минем янда?
Мин сезнең өчен борчылдым. Менә без наданнар белән интегеп утыра бу бала дип, сезне кызганып утырдым мин. Үземне жәлләдем Туфан абый шикелле. Бу хәлләр оятка калган юк иде. Күпме нәрсәдән артта калганмын икән дип утырдым. Ә мин үзем кызыксынам, мин ни? теге журналист та кое куйган э, артист кына түгел ни нәрсә дип әйтим инде менә шушындый дөньяви әйберләр фәнни әйберләр белән кызыксынамыйм мин әле дә телевизорлар карыйм имә интернеттан менә бу теге фәнни әйберләр атлантидалар турында кар кешеләре турында миңа кызык ул инопланетяннар турында мин әллә нәрсәләр кызыксына вакытым булса гына вакытым гына юк бу илдар абый сезгә сораулар төзергә редактор булып киләм дип әйтү инде юк инде юк анда үземнең эшем дә күп рәхмәт шәп шәп э, һәм безгә бит инде тагын бер сорау
һәм җиңүчегә әйе һәм ул җиңүчегә димәк иделгә ул сорау тагын да катлаулырак башкалар белән чагыштырганда махсус шулай эшләдек бүләк алу катлаулырак булсын өчен хәзер мин күрсәтәм э, бер картина һәм әлеге картинада бу карл дүртнең гаиләсе төшерелгән әлеге картинада бер кыз читкә карап тора ягъни безгә карамый сез ни өчен аның кадрга карамаган камерага карамаган белергә тиешсез менә карагыз әле
укроп не айтит кызыклы менә менә бер кыз менә күрәсеңме ул читкә караган иә ни өчен ул читкә караган дип уйлыйсың хәзер эльдар абый
Интересно.
Чөнки яңа кемдер дәшкән дә ул шуңар борылып караган артка. Ну, фотография булса без бәлки шулай дип әйтә алыр идек. Бу бит инде озак вакытлар ясала торган картина. Менә кыз читкә карап тора.

Шул? Менә, менә, әйе.
Әйе, шул дөрес.
Бәлки рәссам гашыйк булгандыр ул кызга һәм ул рәссам теләмәгәндер ул кызның йөзен күрсәтер, күрсәтергә, әйе? Юк.
Сез уйлый торганда мин э, менә шул рәссам турында кызыклы факт әйтәм. Ни өчен ул үзен әлеге картинага керткән? Ул әлеге гаилә әгъзасы түгел бит инде. Ике версиясе бар. Беренчедән, ул шундый мин-минлек рәссамны бер кайчанда белмиләр күрмиләр ул үзен үзәккә куярга теләгән шуңа ясап куйган әмма икенче версиясе дә бар әгәр дә ул монда картинада булмаса анда кеше саны унөч була унөч начар сан шуңа күрә ул үзен өстәп куйган әлеге гаилә үпкәләмәсен өчен ә ни өчен ул кыз читкә карап тора Подсказка, без ул кызның кем икәнен белмибез. Шайтан символы түгел микән?
Юк.
Шундый бер астральный какой-нибудь.
Һәм аның кем янында басып торганына да игътибар итәргә кирәк. Менә ул киемнәре бер үк. Менә ул, менә ул Фердинанд, ул уллары, Карлның улы. Һәм ул кыз аның янында басып тора. Әмма ни өчендер читкә борылган. Гаилә әгъзасы түгел, тәрбиячеседер ул теге малайның. Юк.
Чөнки ул э, ни? Опекуны. Алай булса, бәлки кертеп тә тормаслар иде инде аны сурәткә. Менә аны керткәннәр, һәм без аның кем икәнен белмибез. Ну, Ферзинатның хатыны. С- йө- Йөргән кызы, сөяркәсе. Ә ни өчен аның йөзен кертмәгәннәр? Ни өчен Ну, читкә карап тора? Оятка калмасыннар Да. өчен патша гаиләсе. Күрсәтмәс өчен, иә. Ну, аны шушы- бәлки бөтенләй кертеп тормаслар иде, соңыннан кертерләр иде. соңыннан картина ясарлар ну, диде художник э, үләргә вакыты җиткән булган тизрәк ясап калыгыз дигән шуңа үзен дә кертеп калдырган кызын да кертеп калдырган
бәлки сез дөрес җавапка якын инде әмма бәлки үлгәч өстәгәндер әз генә әз генә төгәлләштереп бетерергә кирәк
так
Фердинанд Дөрес җавапка янында Идел басып тора. якынмы? Минем фикерем якынрак. Мин сезнекін оныттым да инде Идел, Ә, Идел, алайса. Үде- Идел бүләк өчен тырышкач мин Әйе, әйе. Иделне тыңлап. Нәрсә Бүләк дидегез әле аласың сез? булгач әйдә, инде дустым үзен са- сайлап бетер инде, әйдә. Сез нәрсә дидегез? әле? Мин э, шайтан түгел микән? Ә, юк, юк, юк. Кызны күрсәтмәс өчен шулай эшләгәннәр инде. Бер зур подсказка, без бу кызның кем икәнен дә белмибез. Менә сез әйтәсез кызның йөзен күрсәтмәс өчен оятка калдырмас өчен дибез алай булса без белер идек аның кем икәнен ягъни исемен язып куеп булыр иде йөзен яшереп булса да әмма без аның белмибез кем икәнен дә менә бу рәсем ясалган вакытта без аның кем икәнен белмибез
белергә дә кирәкми
без белмибез аның кем икәнен Кем, кем бу? И. Бу кызның исеме юк, җисеме юк. Ул просто рандомно ясалган бер кеше. Ага. Просто бер Рандомно, случайно. Рандом.
Моны минем уйлавымча, Зәңгәр шәлдәге теге карчыклар сөйләшеп утыралар бит үзара талашып. Шундагы кебек булмасын өчен шулай ясаганнар. Җыен эшсез, җыен урам себеркесе, җыен юлдан язган безгә җыелган дип зарлана бит берсе. Шундый хәл булмасын өчен шулай ясамадылар микән аны?
Бу кыз турында шулай сөйлиләрме? Шулай сөйләмәсеннәр өчен ясап куймадылар микән? Аптырап әйтәм инде мин.
Бу картина ясалган вакытта әлеге кызның Без сорыйбыз әле, бу художникның исеме кем соң, бармы аның исеме? Укып әйтәм хәзер.

Ничек белмисең, белмәскә кирәк инде. картина. Белмибез, белмибез. Неизвестная девушка дип язганнардыр инде. Ул картинаның әһәмиятен арттырыр өчен шулай эшләгәндер. Шундый сорау тусын өчен. Картина с Ну, неизвестной ул девушкой. юк, юк, юк. Ул бит инде картина махсус э, гаилә өчен ясала. Әйе. Алар бит инде шулай еш ясыйлар. Диварга элеп Но бу куяр безнең өчен. урамда үзләре өчен. беге кибеттә сатучы кибет чапа ашаган ул үзе. Исемен белмим мин аның татар апасы кибеттә Без сатучы. аны бар.
белмибез, потому что. Ә кибетчене беләбез. Но киемнәре бар. Ул кыз әле юк дисәм. Ул кыз юк. Ә.
Бу туачак кызын шулай Туачак түгел инде, үзенең будущий Фердинанд, будущий хатынын типа ясаганнар. Не, хатыны когда-нибудь будет, но пока мы лица не знаем. А потом этот, если что, дорисуем. Әйе, әйе. Ул вакытта Фердинандны өйләндерү турында сүзләр була башлый. Сайлыйлар киленне, әмма әле сайламаган булалар. Шуңа күрә без белмибез ул кызны. Йөзен борып кына куеп. Теләсә кем булырга мөмкин.
Анонимно. Анонимно, әйе. Немо, некто.
Әйе.
Мин бу сорауга җавапка чыкмассыз дип уйлаган идем, әмма сез дөрес җавапны белдегез һәм безнең Мәңгелек подсказкадан соң инде, конечно. Ярар, ярар, алай кимсетеп әйтмәгез үзегезне. Димәк, безнең буын батылның җиңүчесе Идел Кыямов. Афәрин. Ничә балл белән? 8, 10 балл белән. О, менә бит.
Һәм э, безнең бүләк, мин аны артымда менә шулай яшереп кенә тордым. Опа.
Менә. Вау.
Безнең кечкенә бүләгебезне, кечкенә футболкабызны зур футболка итеп алыгыз һәм кигез дип әйтмим инде. Менә шундый Безнең мерч. Ага. Сезгә рәхәтләнеп киергә язсын. Рәхмәт. Рәхмәт кигәнегез өчен. Яхшы. Үзегезгә рәхмәт. Ничек сезнең хис кичерешләрегез тагын бер тапкыр? Мондый футболкалар килгәч инде.
Юк, миңа бик күңелле булды. Күптәннән былай теге тренировка мозгов дигән әйбер юк иде. Әйе, баш миен тонуста тотыр өчен. Әйе, дөнья куабыз да чабабыз. Китап укырга да вакыт юк. Менә шулай әзрәк теге фән дөньясына төшеп алу, кроссвордлар чишеп алу. Әйбәт.